Алар сигез бала иделәр. Иске йортны инде җимереп аттылар. Анда хәзер бакча, кечкенә генә безнең кыярлар, помидорлар үсә, менә гөлләр үстереп маташам. Һәм мин Атна саен монда рәхәтләнеп тә 100 километр Казаннан кайтып йөрим. Бу яңа йортны төзеделәр инде апаларым, абыйларым бергәләшеп. Беркем монда яшәмәсә дә, нигез саклансын дип, менә бу йорт бар, ул безне көтеп тора. Без монда туганнар җыелышабыз. Мин инде менә үзем кайткалаганда мин кайткалыйм, ә менә бүген без җыелабыз бөтен зур гаиләбез белән. Кызым Америкадан кайтты, улым, киленем белән кечкенә улым килә, әни килә. Иртәгә Гөлзада апагызның туган көне, 77 яшь. Менә без аның туган көнен үткәрәбез иртәгә. Авылда җыелышып, аннары инде тугызында менә безнең зур гаиләбез бөтен нәсел белән җыелышып, менә тагын шундый бәйрәм итәбез. Шундый нәселебез бар, Аллага шөкер, нигезебез бар. Нигезегезне саклагыз. Минем әни яши Ялта белән Казан арасында. Менә хәзер ул Казанга кайтты. Оныкчыгы янына кайтты, Ширинны күрергә кайтты. Һәм инде менә авылга да бик яратып кайтып йөри. Сарык суябыз, корбан чалабыз. Һәм инде туган көнен әни бик тә ярата инде менә туган авылында үткәрергә. Шуңа күрә без иртәгә монда кайтып, әнинең туган көнен үткәрәбез. Бөтен зур гаилә, бөтен нәсел җыелышып, һәм инде менә шундый нигез йорт булу, бу бик зур бәхет. Кемнең нигез йортыгыз бар, саклагыз. Кайтыр нигез йортыгыз гел булып торсын. Татар өчен, милләт өчен бу бик кирәкле, бик мөһим нәрсә. Монда фотолар бар безнең. Апалар бергә менә шул чаршауларны нәкъ менә элеккечә ничек булган, шулай итеп булдырырга тырышканнар. Менә монда күрсәтим әле фотолар. Безнең шул әби бабаларның фотолары. Без монда җыябыз барысын да. Менә монда әби, Бабай менә уртада утыралар. Әби белән бабай. Менә бабай фронтовик, Шәйхиев Гомәр. Һәм инде менә дүрт җегет булган алар менә дүрт җегет, абыйлар. Һәм инде дүрт кыз. Менә Сабантуйда Альберт абый кешесе, көрәшчеләр иде дүртесе дә. Ә менә монда әби утыра, әбинең алдында әнә әни Гөлзада апагыз. Күрәсезме? Әбинең алдында утыра кечкенә Гөлзада. Гөлзада Сафиуллина. Аның астында менә мин татар яшьләре көннәрендә калфаклы. Менә шулай. Менә минем балачак. Балачак. Ә бу минем Амар белән Ширин кечкенә чаклары әле. Менә шулай итеп монда әнинең туйлары, бөтенесе менә бөтен туганнарның фотоларын шулай җыябыз. Гөлзада апа кайткач, урам, гафу, урам буйлап йөрергә яратамы? Ничек менә? Урам әйләнәм ура, авыл урамнарын. Ул бигрәк тә ярата Шикә мәктәбе балалары белән аралашырга. Ул чыгу белән алар чабып киләләр, аны кочаклыйлар. Анда бит, монда бит фольклор э, түгәрәге булдырдылар. Э, шундый матур итенә Гөлфия ханым бар безнең, ул аларга безнең йолаларны, табышмаклар, әйтемнәрне өйрәтеп, алар шундый фольклор программасы булдырдылар. Ә хәзер инде тагын театр бар. Шундый матур итеп театр куялар балалар. Шуңа күрә шикә балалары ул шикә чишмәләрен эчкәнгә микән белмим, бик иҗади, бик искиткеч. Бу намазлыкларны соң Риза Пашуны хәтле күп иеп куйган гафу итегез, Канҗибай күрсәй белән. Без менә кунаклар җыела бит инде без хәзер монда ине җыештырып, чистартып, э, кунакны каршы алырга әзерләп торабыз. Алар намазлык караймы? Намазлыклар, күтлекләр, э, Гармоннар күрәм, бу кемнең гармоннары ризлек? Бөтенесе уйный. Бу Кемнәр уйный?
Гаиләдә бөтенесе талантлы иде. Абыйлар дүртесе дә уйный иде. Апалар уйный, Рушания апа әнинең сеңлесе, Фируза апа әнинең апасы. Бөтенесе дә гармонда уйный. Иртәгә җыелышкач, тавышлар искиткеч матур аларның моңлы. Әнә бу Саратов гармоны. Шулар кулга алып уйныйлар. Музыка белемнәре булмаса да, артист булмасалар да, бөтен нәрсәдә дә шулай талантлы уйныйлар, җырлыйлар. Бу йорт җанлана инде менә шулай халык җыелгач. Шыгырдап торган бик матур э, ни. Аллага шөкер. Аллаһка шөкер. Һәркем үзенең өлешен кертте апалардан. Менә мебельләрне китереп, урнаштырып, бу йортны мәсәй җанлы итү өчен бик күп хезмәт салынды. Хәзер дә гел киләбез, карыйбыз, рәтләп торабыз. Йорт бит ул ни, күз колак кирәк аңа булырга. Йортны яратып тотсаң да ул матур булып тора, җимерелми, бозылмый. Менә амин шулай булсын инде. Яшьләр дә кайта торган булсын, тартыла торган булсын авылга.
Бик матур шуның хәтле менә монда.
Субханалла. Мине вообще хыялым монда гөл бакчасы итергә. Шулай ме? Вакытым бик җитми иде. Мин башта мин бер суган гына утырттым, петрушка. Аннары менә җирәк утырттым. Инде елдан ел ничектер менә аппетитлар нитә?

Ничек әле бу татарча? Күркә, нарат күркәсе. Субханалла. Мин әле әллә ни шундый оста бакчачы түгел, но мә, шулай. Үзегезгә җан тынычлыгы табып, рәхәтләнеп шушындый Яратам. җирдә казыну, Яратам. җирдән бер шифа алу, үзе бит инде ул. Иә, Энергетика. иә, Рәхәтләнәм.
Моның аның технологиясе бар, нәрсә җирне каплый мени, Әйе. Аннары күрәсеңме, анда металлар тоже ята. Әнә, металл. Угу. Дигендә металлар. Угу. Аңа шундый бер ни сибәсең, э, компостин кебек әйбер, име? Э, Кутамырларына хәтле э, чабып чыгасың бөтенесен. Угу. И ул җәй буе шулай капланган була, үсми. Киләсе елга ашкач, ул инде менә кара җир була. Чүп үсми.
Ашламалы. И Һәм шуңа мин чәчәкләр утыртып чыгам аннары. Аны казыйсы да түгеләм. Үзен, нә технологиясен белегез.